kelli burnout. Hmm. Ġifieri jiena kont qed nagħmel, kont qed nipprova nagħmel wis dak li għandi available bil-riżorsi personali, umani, fiżiċi. U kont qom f'nofs tal-lejl, taf kif, jisek tqum meta tinħasat. Umbat nafek ikun it-tleta ta' filgħodu, jibda ġi ħsib wara ħsib wara ħsib wara ħsib wara ħsib wara ħsib u nagħmel sa' seba ta' filgħodu hekk. Hemmhekk misni, kont naf. Snijat, isma, something is not right. U bat qabad mill-Covid.
Għabdek il-Covid. Qabad il-Covid.
Oh, jena, t-istjamin. Id-dar. Nitrejnja. Nara Netflix, insajjer. Ġurnata, t-tnejn. Ma t-tret ġurnata, ma bidejx inħossni tajjeb. U dak iż-żmien kont, immaġina, konna qegħdin fil-pik u biħejt id-dar li kelli, xtrajt dar oħra, qed nibnija, kont qed nagħmlu biċċa xogħol fuq construction taf kif biex to safeguard your kind of future u U konna qed ngħixu għand il-kunjata, u l-kunjata kellha kuku klok, u dak kien it-tajn, u dak kuku klok bdejt nisimgħu iktar milli actually kienet jinstema, ma nafx jekk qed tifhimni. Kuku, kuku, kuku, u inti kull darba li jagħmel kuku qed tirrealizza li inti qed ddum iktar ħin magħluq ġod id-dar. Illi kik id-dar mhix tiegħi, ġifieri it's not in my likings kif illum kif nagħmel il-ġimgħa id-dar tissa. jgħaddu, u sorta ma nixtieqx nagħmilhom ta' imma it's not your comfort zone ħawi tiegħek. Mm. U bdejt isu nirrealizza li hija timsakkar u hekk taf kif u allura bda isu għandek tempra tera til. Bat mort norqotu f'daħt nofs tal-lejja biltek. Qomt, ġew dawn il-ħsibijiet, imma d-darba kienu they came back in a very different, harder, stronger way. Tifni xed najdlek? Ma kienu l-istess ħsibijiet mm. sempliċement iktar akuti. Le, issa kett, jena kiku kellek tajdli xinuma tibda taħseb fuq affarijiet mhm. illi mumiex inkwetanti imma li jinkwetawk. Kif ħajkolli biex nixtri l-uniformi ta' tfal f'Ottubru li ġej u kien frar? Jekk ħa jibqgħu jwaqqgħulilu l-kuntratt il-klijenti x'ħa jiġri? Id-dar li għandi ħa jkolli biex nibniha? Li kien ikollha vera, ja? Għax aħna minflok nagħmlu l-flus, kulħadd jiġi għamplin nisma' waqafuli ta' waqafuli waqafuli aħna l-ħanut magħluq waqafuli waqafuli waqafuli waqafuli. U spitti spiċċa minn hekk għalhekk bil-kemm konna niġbru s-soma biex tħallas il-loan. Tifhem immaġina. U Insomma, mek beda il-vjaġġ un bat provajt imur, un bat bdejt niġi iktar ħażin, bdejt naqa paranoid, bdejt nippassiġġa ġewwa d-dar, maġna nkont inqast f'xi tliet ġimgħat inqast 11-il kilo jekk tlieta erba' f'xahar taf kif, ma stajtx niekol. Indaħħal l-ikel f'ħalqi, U l-ikel jikbirli f'ħalqina.
Ma stajx tħaddem ħalek, ma xkienet. Tant kont bla aptit, tant telaq li kull ma u aptit tal-ħajja kind of, tifhem? L-qasni kol ma stajtu nippassiġġa l-qoddim u l-ura, dar il-qoddim u l-ura, dar il-qoddim u l-ura, dar il-qoddim u l-ura. L-inqas 11 kilo, tarani, tara ritratti. ta' twerwir, ta' twerwir. U mbagħad nirrealizzajt li vera hija tħażin, jiena ħajti huma tfal, mhm. ma rittomx. Dew dejquni.
Mela, tlaqna?